Abusuafoɔ, yɛma mo akwaaba ɛfa mmra GH live studio, GH live studio, ɛnɛ ɔpanyini no ani hɔ aane na nakora anam asom ɛna ɛnɛ mede dwumadie no nso ɛde ɛbrɛ wo. This episode no um, ɛyɛ episode ano ɔden. Ghana Football Association President Kurt Okraku ɛnnɛ ɔtu firii Nkran, Pumpuni Mantam ɛbae Kumase ɛne Kotoko Secretariat, Kotoko mpaninfoɔ, the IMC and then Kotoko Circles Chairman, Kotoko supporters, leaders ɛhyiaeɛ na nkɔmmɔdidie ɛkɔɔ so. Mɛtwa arrival no ɛde abrɛ wo ɛberɛ a Kurt nso bɛduru kɔtɔkɔ secretariat hɔ nom de arrival no bɛma wo. Na ɛnnɛ meeting a ɛkɔɔ so no, na ɛyɛ close doors, ɛɛ close doors. Ɛnnɛ, na Nana Apenkra Kwasi Awuah, IMC chairman, Kontomponi Afɛr hene, ɛnna na ɔnni hɔnom. But Coach Akwasi Appiah. gyinaa mu maa no. Na kɔtɔkɔ supporters mpanyimfoɔ nso wɔ hɔ. Mehu um Chairman Alexander Manu, mehu Chairman K5 ne other supporters a wɔka kɔtɔkɔ booboo kuo no ho, na wɔn nso wɔ around a na biribiara nso yɛ kama wɔ hɔnom. Na Kurt bɛduruiɛ no, um na security no yɛ tight. I don't know sɛ na suro bi wɔ wɔn mu deɛ a, polisfoɔ a wɔbaa hɔnom no, ɛɛ na menka mfa nnaadaa wo, wɔbaa yie pa ara. Wɔbaa yie pa ara. Ɛha sɛ ɛda so a wohwɛ yi, ɛno yɛ Akwasi Appiah. Na ɔɔm ɛberɛ a wɔbaeɛ na dwumadie no biribiara kɔɔ so totɔɔ n'akwam yi, biribiara wieeɛ no, ɛna wobɛhu sɛ kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ne Kit nso ɛtwitwa mfonini nso wɔ hɔnom a ɛda wo screen no so a wɔhwɛ before sɛ wɔne um the media nso ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ nso wɔ hɔ. So this is after sɛ Kurt nso ɛne Kɔtɔkɔ nso ɛdi nkɔmmɔ nso ɛwieeɛ no ɛna mede ato w'anim. Ɔwieeɛ ɛna ɔne Kɔtɔkɔ supporters union nso retwa mfonini nso wɔ hɔ a ne video nso da so a wohwɛ bi kamakama nso wɔ hɔ. So wonya unsubscribe to yɛn channel no a, GH Live Studio, aane a me boss Kizito ɔno da ano no. Um, na yɛn nso yɛwɔ Ghana ha nso yɛ adwuma pa ne adwumaden de ma yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ no. So wonya unsubscribe mɛka abusuakuo no ho a, na wayɛ no saa kama. aba abɛka ho. Na sɛ wohwɛ sɛdeɛ nneɛma asi te a, ɛberɛ a na Kurt Ɔkreku nso reba Kɔtɔkɔ Secretariat hɔ no, ɛna yɛatwa ho mfoni nso de akyerɛ mo na moahu deɛ ɛkɔɔ so nso wɔ hɔ. Na ɛberɛ a ɔbɛduruiɛ no, a kɔtɔkɔ mpanyimfoɔ ne supporters a meka Ghana supporters union nnipa kakra a na wɔwɔ hɔ nso bɛ wɔ welcome aah Kurt Ɔkraku wɔ hɔ. Na meeting no, ɛna me wura mu de meeting no mu nkɔmmɔ nso de abrɛ wo. Meeting no nyinaa na ɛgyina sɛ. Kurt reba abɛhwɛ na wɔn ne Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ mpanyinfoɔ atena ase na ɛkwan a ɛbɛfa so a league no ɛsan so bɛfiri aseɛ ɛwɔ Ghana ha sei. Saa ara na deɛ na wɔatwerɛ ato nkrataa so na Kurt ɔde reba no. Already no na madi kan de ato w'anim sɛ Kurt Ɔkraku a ɔyɛ GFA president adi kan apa akyɛw. Ɛberɛ a Kɔtɔkɔ nso kɔɔ Accra na wɔkɔhyiaaeɛ nso wɔ hɔ no, wɔdii kan paa kyɛw wɔ hɔnom. Ɛnnɛ, wɔsan nso de apa kyɛ baeɛ. Ae, wɔn wei na ɛyɛ closed doors but information a ɛwɔ mu no, yɛde rema wo. Wɔde apa kyɛ baeɛ. Wɔreba abɛpa Kɔtɔkɔ mpanimfoɔ akyɛw. Ɛɛn, ɔbaa sɛ nka ɔbɛpa kɔtɔkɔ mpanyimfoɔ akyɛw. Na ɔwieeɛ no, ɔne mediafoɔ, ɔwieeɛ no, ɔne mediafoɔ no dii nkɔmmɔ. Wate aseɛ, ɔne yɛdii nkɔmmɔ. Mede saa voice no mɛbɔ ɔno ara ne voice no, ɔno ara ne video no, nsɛm a ɔkaeɛ no, me ara mɛbɔ. Me mɛbɔ, menkyerɛ mu nkɔ akyiri bebree but mɛbɔ na wo nso woahu deɛ ɛteɛ wɔ hɔnom. Na ɔbɛpa akyɛw. Ɛna kwan a ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ na dwumadie no a wɔredi no wɔ Ghana ha sɛ mekyerɛ Ghana ɛɛ GPO Ghana ɛɛm Premier League no asan so akɔ so. Ɛno ɛna yɛwura Kurt ɛbaa ha bɛhyia Kɔtɔkɔ nso mpaninfoɔ no ɛne supporters no wɔbɛkaeɛ. But nkɔmmɔdidie no akɔ mu ara bɛhu sɛ still Kɔtɔkɔ mpaninfoɔ no sɛ. sɛ ɔmo nnya nyaa justice a, there is no way sɛ ɔmo bɛbɔ Gha ɛɛ ɔmo bɛbɔ Premier League wɔ Ghana ase. Sɛ justice for Pole no a yɛreka ho asɛm no, sɛ yɛnnya nhuu justice no bi a, justice wowɔ he fa? Nea okuu Pole no, ɛwɔ sɛ ɔba.